Min soza bi dayika te ve vesayetê teslîmî te bikim berê ku bête veşartin. Dem baş Emed xeleka xwe ya pêşî de ji dîdargeha sînema digel we bin. Filîmê xaniyekî bêban. Derhêner, Solîn Yûsif û fîlmê wê Xaniyekî bêbay. Solîn Yûsif di sala hezar û neh sed û heştê û heftan de li dihoka Kurdistana Iraqê ji dayik bûya û di neh saliya xwe de bi malbata xwe re koçberî Elmanyayê bû. Di sala du hezar û pênceh de li Berlînê bawernameya Abitur wergirt. di warê moda û çekan de û piştre xwendina xwe bi spor di warê stran û lîstikvaniyê de kir û wek derhênera berheman û alîkara firotinan di kompaniya berhemdan û belavkirina filman de kar kir. Kompaniya Mythos Film di sala du hezar û heşt an de dest bi xwendina derhêneriya sînema di akademiyeke alman de kir, Akademia Filmakademie Baden-Württemberg. û li wir di sala xwe ya sisiyan de fîlmê xwe yê bi navê Trattoria diranî, yê ku cara pêşî li Mehrecana Berlînê ya Sînemayê hate pêşkêşkirin di sala du hezar û duwazdeh de û piştre navê wê hate hilbijartin ji bo diyariyeke xwendinê di akademiya wê de di sala du hezar û duwazdeh û du hezar û sêzdeh de û piştre tevlî grûpeke karê sînema bû li bajarê Los Angelos. Filîmê Xaniyekî Bêban, filîmê wê dirêj yekem bû ji bo bidestxistina pileya diplomê di akademiyê de yê ku li bajarê wê li Dihokê di buhara du hezar û pazdeh de hatibû çêkirin. Solîn gelek filîm deranîn û ji wan jî ev in, Kurtefîlîm bi navê Noş di sala du hezar û yazdeh de, Filmekî romanî ne dirêj bi navê Trattoria di sala du hezar û duwazdeh de, du belgefîlm di sala du hezar û pazdeh û du hezar û şazdeh de û filmekî romanî dirêj di sala du hezar û şazdeh de ew e filmê Xaniyekî Bêban. Xaniyekî Bêban li ser çîrokekê diaxivê, qehremanên wê dê û sê zarokên wê ne, ji Kurdên Iraqê ne, Ji ber setema Saddam Hisên direvin û berê xwe didine Elmanyayê û her tişt li pey xwe hiştine û tiştekî wan li welat namînê ji xeynî cendekê bavê wan e. Piştî ku rejîma Saddam hildiweşê, jin şahiyekê li dar dixê û ji xelkê re dibêje ku divê ew û zarokên xwe vegerin welat. Lê ev yek rastî nerazîbûnê ji aliyê du zarokên wê ve hat.

Ji dil jî piştî ku dê mir, zarok neçar man ku vegerin welat û li gora bavê xwe bigerin ta ku dê li tenişta bav veşêrin. Her sê zarok termê diya xwe hildigirin û berê xwe didine welat. Piştî ku karî bûn term ji mala xalê xwe bidizin, xalê wan yê ku qebûl nake ku termê xwişka wî li tenişta mêrê wê de,

Û li seranserî rê rastî pirek kesên cudawaz tên. Ajokarê teksî komîdî û nûbedarê sînor yê ku êşa çûna xwişka xwe dijî û her du jî dikevina eşqa lîstikvana muzîkê de. Lê kurê mezin her çekên bavî wî yên leşkerî lê ne. Ku tevahiya xebata bav ya berê dijî rejîma Sedam tê de ye. Hemî êşeka bêsînor dijîn û bi xurtî dijî biryara xalê xwe rabûne û baweriya xwe xurtir dikin bi çîrokên diya xwe li ser bavê wanî xebatkar. Bi tevî tehliya rastiyê û nebûna wê ji ber ku bav ne xebatkar bû. Belê mirovekî xwefroş û zilamê rejîmî bû û reva jinikê û zarokên wê tev ji bo vê yeka eyb û ar bû ya ku dabû pey wan û ew gora dûr û wêran bûy ya mirovekî xirab û nebaş bû. Ev jî. Qedera malbatê ya û divê bijîn. Heya qonaxeke baş, Solîn kariya gowa girêkên hişk derbas bika ku li paşerojê vegera û qet neawa armanc ku li ser tiştên kulturî yan jî yên biçûk tekez bika û armanca wê ji wilo medetir e. Solîn ne tenê di sînaryo û çîroka film de bi ser ketiya, belê di dîmenê wê neyan de xurtbûna wê li dar a, ku karîbû siruşta Kurdistanê di dîmen neferah de bîne holê, ku kindan û çiya û mêrg û dehlan têre derxe. Û nexasim dîmenê dawî. Go keç dimîne di navbera gorên bav û diya xwe de û birayên wê beramberî wê û di heman demê de go kerîkek pasî li wir diçêre. Bi rastî wêneyek watedar û hestar tîne ber çav. Û berê fîlm ev xelatê niha wergirtina xelata Mehrecana Montreal ya Sînema Navdewletî di sala du hezar û şazdan de, Mehrecana Dihokê ya Sînema Navdewletî di sala du hezar û şazdan de, xelata Gava Pêşî wek baştirîn fîlmê dirêj di sala du hezar û şazdan de, û xelata Sînema Elmanî ya Nû wek baştirîn berhem li Mehrecana Munchen di sala du hezar û şazdan de, û xelata baştirîn derhênerî di Mehrejana Bxatislava ya Nûzdemîn de di sala du hezar û hevdeh û tê zanîn ku fîlm bi kamîra Stîvan Boxart hatiye kişandin û her wiha muzîka wêneyan ya grupa Paradox Paradise bû û qehremanên fîlm Murat Sefen, Mîna Ozlem Sadic, Sason Sayan, û divê em rola kurê Qamişlo, Mamê Çeto ji bîr nekin yê ku bi rola şivan rabûye. Pasa bihêt li kî ve ravêst? Pasa çi halê çi rehmel bavê te. Ez çend sal a elvirim min çi bas nedîtî. Bi berî em xeleka xwe bi dawî bikin ez dixwazim du gotina bêjim, hemî Lincoln girêdayî bi film û kirîna wê na di bayo de na, Lê biburin em nikarin vî filmî li ser rûpela xwe YouTube biweşênin ji ber ku ne ji mafê me ye, ji ber ku xwedanên vî filmî hene. Lê çi kesên ku li Ewropa dijîn karin bi riya lînka wêna ya kirînê ya li Amazonê yê ku me di bio de daniye, karin bi riya wêna ji xwe re film bigirin û bibînin.

Ew şo mêr tu çima binîne?